Mela kif qalet is-superjura matul din il-ġimgħa sa nkunu qed niffukaw fuq diversi firtujiet li huma importanti għal ħajja tagħna. ħanejtek kull min irid jimxi l-ħajja nisranija, dawn huma virtujiet importanti ħafna. U jiena intlabt niffoka fuq il-virtu tat-tama. Ek din is-sena waħda mill-punti importanti li nżommu qoddim għajnejna hija li l-Papa Franġisku qed jitlob li jenna l-insara biex Nitolbu għaliex is-sena d-dieħla se jiġi ċċelebrat il-Ġublew tat-Tama u dan il-Ġublew tas-sena d-dieħla li jsir hekk li jsir kull 25 sena, it-tema se tkun Pellegrini tat-Tama, Pilgrims of Hope. Ek hija xewqa tal-Papa li matul is-sena d-dieħla nirriflettu ħafna fuq l-effetti koroh li qed tħalli l-gwerra, sewwa il-gwerer l-effetti koroh li qed iħallu, l-effetti koroh li ħallit fuqna l-pandemija tal-COVID-19 u anke l-kriżi li għaddejja minna d-dinja il-kriżi relatata mal-klima, sewwa il-climate change. Nafu lkoll li din il-kriżi qed toħloq ħafna impatt fuq id-dinja b'mod inġenerali u l-Papa jixtieq ħafna li s-sena d-dieħla fil-Ġublew tat-Tama aħna nirriflettu ħafna u ħajkun hemm diversi laqgħat li jirriflettu fuq dan il-punt. Hekk xtaqt nibda b'hekk il għaliex tajjeb li nkunu nafu il-Knisja lejn xiex qiegħda tħares. U l-Papa nafu huwa Papa ta' kuraġġ kbir, Papa li jispira tama, kieku ma jispirax tama ma narawhx f'dan l-istat ta' saħħa tiegħu u jmur f'dawn il-pajjiżi kollha tad-dinja pajjiżi 'l bogħod Sewwa, biex jispira tama mhux lill-Insara biss, imma lill-persuni tad-dinja kollha. Hekk huwa persuna li jekk inħarsu lejh, hu biss jurina kemm verament hija importanti t-tama fil-ħajja tagħna. Hekk u xtaqt nibda din it-talk tiegħi B'sentenza żgħira tal-fundatur San Ġorġ Preka li lili fil-ħajja tiegħi tant għamlet li ġid, nirrepetija ħafna, inżomma fil-karozza tiegħi u inħobb naqsa mal-oħrajn. Hekk il-fundatur tagħna San Ġorġ Preka kien iħobb jgħid din is-sentenza. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok u proprju din is-sentenza torbot ħafna fuq din it-tema tal-lum, it-tama. Hekk il għaliex ilkoll kemm aħna kif qalet is-Superjura fil-bidu ngħaddu mill-mewġ tal-ħajja, ilkoll kemm aħna ngħaddu minn esperjenzi li jtaqluna, imma Jekk il-ħarsa tagħna tkun iffokata fuq is-Sinjur Alla, sewwa, is-Sinjur Alla dejjem se jkun qiegħed magħna. U fil-fatt, il-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni, fil-pontifikal tiegħu, jgħidilna hekk, I plead with you, never, never give up on hope, never doubt, Never and never become discouraged. Be not afraid. Kemm huwa kliem sabiħ. Ħanerġa' nirrepetih għax forsi il-koll għandna bżonnu jew issa jew matul il-ħajja tagħna. I plead with you. Never, never give up on hope, never doubt, never tire, and never become discouraged. Be not, be not afraid. Kull wieħed waħda minna jista' jkun dik il-fjamma li tagħti t-tama, hekk ejja naħsbu ftit, kull waħda minna. Jiena llum Għal min kont dik il-fjamma tat-tama? Forsi kont fjamma tat-tama għal binti jew għal ibni. Forsi kont fjamma tat-tama għal marti jew għal żewġi. Forsi kont fjamma tat-tama għal dik il-mara li kienet f'tal-linja jew dik il-mara li kienet fil-ħanut. Forsi kont fjamma tat-tama għal dak il-persuna li kien għaddej mit-triq u forsi jentu. Kollha kemm aħna nistgħu nkunu fjamma ta' tama, fjamma ta' kuraġġ. U allura kemm huwa importanti li nħallu din il-fjamma tat-tama tixel fil-qalb tagħna sabiex fil-mewġ tal-ħajja ma naqtawx qalbna. Hekk kull wieħed u waħda minna ngħaddu minn mumenti ta' sfidi fil-ħajja tagħna. Kultant ikunu kbar, kultant forsi ma jkunux daqshekk kbar, però parti mill-ħajja tagħna li ngħaddu minn sfidi. Jistgħu jkunu sfidi ta' mart, sfidi ta' nkwiet, sfidi finanzjarji, hekk milux kont qed nitkellem ma' xi ħadd u qalt li qalt li taħseb li tista' tgħin lil dik il-persuna Rosen fix-xogħol tiegħi anke bħala social work il għaliex qas x'tiekol m'għandha. Ħafna drabi li jiġri ma jkunux jafu anke li jeżistu dawn il-postijiet tal-Knisja li joffru wkoll l-ikla ta' kuljum. U forsi aħna niskantaw li f'Malta li forsi f'dan iż-żmien għandna nies li m'għandhomx jieklu. Imma għandna nies li qegħdin ibatu, qegħdin ibatu fis-selenzju. Jista' jkun li aħna niġġudikawhom ħażin. Jista' jkun li ngħidu, imma għax ma jqassmux flushom sew, m'għandhomx jieklu. Jista' jkun li jkun hekk. Imma jista' jkun wara dak l-aspett ikun hemm ħafna affarijiet oħrajn u allura sfidi finanzjarji. Sfidi fir-relazzjonijiet tagħna lkoll nafu kemm hawn tbatija fir-relazzjonijiet. Hekk u ħafna sfidi oħrajn li jekk ma jkollniex it-tama faċli ħafna li nitkissru. Hekk ftit tal-ġranet ilu kont qed nitkellem ma' ġenitur li għandu bintu b'żagħżugħa li bħalissa għaddejja minn żmien diffiċli ħafna l-għaliex żviluppatilha kundizzjoni rari ħafna. Għadhom qegħdin jagħmlu testijiet, però diġà ħareġ li hija rare disease u allura kif nafu rare disease ftit ikun hawn bħala fid-dinja u allura ikun hemm bżonn ta' ħafna riċerka, ikun hemm bżonn ta' ħafna testijiet. hekk huma familja ta' ħafna fidi u ta' ħafna tama, imma xħin qed jaraw li din bintom donnu memx li tagħmel kambjament, qed jiġu ħinijiet fejn il-fjamma tat-tama qed tibda tintfielhom. U qalli Ro, qalli minix ħa nistħi minnek ta. Qalli qed jiġu mumenti fejn ngħid iwa jien nitlob tant, jien devot tant tal-Madonna. Kellu jiġrilna hekk. U nisimgħu ħafna jiena u ma niġġudikahx. Il għaliex aħna bnedmin, qajma kulħadd jgħid Però fl-istess ħin nammira s-sens ta' tama tiegħu il għaliex qalli għal binti, għal uliedi, lest li kważi anke nħalli x-xogħol biex inkun nista' nagħmel kollox u nħalli dik il-fjamma tixgħel fil-familja x'inkella ħa nitkissru, qalli. Hekk huma nies li qegħdin ibatu fis-silenzju, imma f'dak is-silenzju tara dik il-fjamma li għadha tixel, it-fjamma tat-tama. Hekk il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu f'San Ġwann Lateran fil-11 ta' Frar tal-2022 qal hekk, jeħtieġ inżommu imkebbes ilmu sbieħ tat-tama li ngħatatilna u nagħmlu minn kollox biex kulħadd jerġa' jikseb il-qawwa fiduċjuża u l-ħsieb li jara 'l bogħod. Hekk dak il-lmu sbieħ, ilkoll nafu x'inhu lmu sbieħ, li jekk jibqa' jixgħel, speċjalment f'mumenti li nkunu dgħajfa, ħa jgħinna nibqgħu nħarsu 'l quddiem. Hekk il-Papa kif għedtilkom fil-bidu huwa konċernat ħafna hekk dwar it-tbatijiet kbar li qed jinħolqu mill-gwerer dwar il-Lvant Nofsani, hekk ilkoll nafu kemm Eluf ta' persuni spiċċaw bla djar, eluf ta' persuni spiċċaw b'uliedhom bil-familjari mejtin. Hekk l-istess milux kont qed nitkellem ma' persuna li taħdem ħafna fuq id-drittijiet umani u għalt li Rosen għalt li bħalissa qegħdin nejnu om, om li hija Palestinjana imma li qed tgħix f'kenn fl-Eġittu bħalissa minħabba li il-mami tagħha mietet bil-ġuħ u hi kellha taħrab minn pajjiżha b'tifla żgħira il għaliex id-dar tagħha ġiet imwaqqa. Min jaf kemm eluf sewwa qegħdin jiġu nieqsa minħabba dan ir-rigward u allura din hija kriżi li l-Papa jixtieqna naħsbu ħafna fuqha. Il-Papa konċernat ukoll fuq it-tbatijiet fl-Ukrajna. Kollha tafu, kollha naħseb tissegwu anke l-aħbarijiet kemm l-istess, kemm nies mietu u kemm tbatijiet għaddejjin minnha. Il-Papa konċernat fuq ir-refuġjati nies li jispiċċaw bla dar, nies li jispiċċaw b'ta' fuqhom senduqhom kif ngħidu bil-Malti. U allura kif f'din id-dbatija kbira fid-dinja ħanibqgħu nżommu dal-mużbieħ jixgħel biex ma naqtgħux qalbna u biex nibqgħu nħarsu l qudiem Ek, aħna bħala nsara, xajnu nitanna biex din it-tama ma tintefiex. U fl-opinjoni tiegħi l-aqwa għajnuna hija l-Ewkaristija. Hekk l-Ewkaristija li tatina l-forza biex nibqgħu mexjin fil-ħajja tagħna. Sinjur Alla, nerġa' nirrepeti jiena għandi bżonnok. Hekk, il-bniedem t'Alla ma jistax jgħaddi mingħajr dan is-sustenn fil-ħajja tiegħu. Hekk ilkoll smajna bil-Beato Carlo Acutis li tant kellu għal qalbu l-Ewkaristija u kien jgħid, The Eucharist is my highway to heaven. L-Ewkaristija hija dik it-triq sewwa lejn il-ġenna. U kien jgħid ukoll, You can go straight to heaven if you avail yourself of the Eucharist every day. Hekk min għandu ċ-ċans u min huwa possibbli li ma jitlifx l-Ewkaristija kuljum, ma jitlifhiex il għaliex Tqarbina kuljum tagħtik ħafna sostenn, tqarbina kuljum hija bħal dak it-tank ta' fuq il-bejt li jekk huwa mimli tiftaħ il-vit u joħroġ l-ilma. imma jekk huwa vojt tiftaħ il-vit u tafu x'ikun hemm fil-qiegħ tat-tank. Jiena missieri meta kien għadu ħaj kien kull sena jinżel ġol-tank ta' fuq il-bejt u jaħslu biex dejjem ikollna ilma nadif. Llum il-ġurnata jiena ma nagħmilx hekk sfortunatament imma Heq, jekk jiena t-tank ma nnaddfux, l-ilma qiegħed, nafu kif ikun. U l-istess fil-ħajja tagħna, jekk aħna ma sostnux ruħna bl-Ewkaristija, tieħu tieħu tieħu minn ġo fik, ma jibqalek xejn. U allura nħeġġiġkom, kull min jista, kull min għandu l-possibilità, titilfux l-Ewkaristija. Ek, il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla hija sostenn ieħor li jgħinna biex insaħħu t-tama tagħna. Ek, l-iskrittura meta imsoqqija bil-Ewkaristija tgħinna nifmu ħafna aħjar iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. Ek San Ġwann f'kapitlu 21 meta l-appostli kienu qed jaqtaw qalbhom li mhumiex qegħdin jaqbdu ħut, sewwa kien ilhom il-jieli biex xibka imma ħut ma jaqbdux. Għallhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu. Għamlu hekk u mhux tant li sabu, tant li beżgħu li x-xibka ħa tinfaqa il għaliex intliet. Hekk xi ġmiel ta' silta, xkuraġġ tamlinna, hekk aħna meta nintelqu fidejn il-mulej kemm jatina tama. Hekk ejja naħsbu ftit kull waħda minna il-ħajja tagħna bħalissa. Forsi għaddejjin minn xi mument il u qed nippruvaw nistadu imma qed inħossuna ma naqbdux il-ħut, qed inħossuna nibqgħu fejn aħna. Ejja nitolbu lil mulej ejja nippruvaw nitfaw ix-xibka fejn iridna l-mulej. jista' jkun li fejn irid irid il-Mulej li nitfgħu x-xibka mhux fejn nixtiequ aħna, għax il-Mulej jitlobna affarijiet li kultant aħna ma nifhmuhomx. Imma ejja nintelqu f'idejh u nitfgħu x-xibka fejn iridna hu. Jista' jkun li l-Mulej jridni nitfa' x-xibka f'daċ-ċirkustanza li jien għaddejja minnu milli nżomm is-selenzju u ma naħtafx il-libni jew il-binti. Ek kemm huwa żmien delikat minn għandu żgħażagħ preadolescenti li huma minn dawk mill-età ta' 13-il sena il fuq huwa żmien fejn Dawn iż-żgħażagħ jgħaddu minn ħafna taqlib fil-ħajja tagħhom sakemm isibu l-identità tagħhom. U spiss, sfortunatament anka fejn hemm familji li jrabbu tajjeb, spiss jgħaddu minn żmien diffiċli fejn forsi dak li jgħidu l-ħbieb huwa aktar importanti milli dak li ngħidilhom jien ommhom jew missierhom jew min qed jieħu ħsiebhom. U allura forsi l-Mulej qed jgħidek, kompli itfa' x-xibka, kompli ismagħha lil bintek jew lil ibnek, anke jekk ma tridx taf bik, kompli kun hemm anke jekk ma tidhirx, imma kompli kun hemm, kompli ħobb. Il għaliex jekk tkompli tittama, illum jew għada tiżra' t-tajjeb, It-tajjeb ħajħalli l-frott. Jista' jkun ħaddum ma taraħ. Jista' jkun ħaddum ma taraħ. Ek jina niftakar meta kont immur fil rehabilitation centers fejn tal-Caritas u anka tas-setqa fejn ikun hemm żgħażagħ li jkunu qegħdin jagħmlu l-programm dwar id-droga Għadni niftakar e, waħda zazuwa. Ek kont edha nitkellem magħhom u ħafna drabi tintefa mal-art magħhom għax inti u importanti li jħossuk viċin tagħhom. U għadni niftakar għatejli jinili minn meta kont zaħira ta' immiss id-droga. Ommi u missieri qatgħu qalbhom minni. Tant ili nieħu droga li u tant lili nieħu sniffing għax kien qed ixxomma li qart li imnieħri minn ġewwa mtaqqab, imtaqqab jiġifieri mhux it-toqob tal-imnieħer l-għadma. Qalt li nixtieq qed nittama li jirnexxili noħroġ minnu dal-vizzju tad-droga. Imma iebes wisq. U jien niftakarni nitkellem magħha u ngħidil imma ibqa' miexja, ibqa' t-tama, ibqa' emmen. U meta jgħaddi żmien hekk u tinduna li dil-persuna ħarġet mill-programm forsi tkun għamlitu xi erba' darbit jew iktar ta' u miexja fil-ħajja tagħha, hekk tinduna li meta tħalli l-mużbieħ jixgħel dik il-fjamma tixgħel, it-tama ma tmutx. U allura jekk eżis ġenituri speċjalment intom li għandkom dawn iż-żgħażagħ, ħallu it-tama tixgħel fil-qalb tagħkom. Ħalli dawn iż-żgħażagħ jibqgħu iħarsu lejkom bħala strumenti ta' tama. Sostenn ieħor huwa l-ħin tat-talb. Għal grazzja talla intom għandkom il-kappella tas-sagrament. Jina qabel ġejtaw jina nħobb immur fej is-sagrament. Imma dom tnaqa tal-parking u allura kelli immur wasalt sa fej San Nikola li għandkom fin-nofs, u għedtlu issa ħa minn hawn ħa nittawallek, għedtlu għax jekk ħa nibqa' miexja s'hemmhekk, bdejt nibża' li ma nkunx fil-ħin, kont inkun fil-ħin ta' imma tant nibża' li ma nkunx fil-ħin, li u tlabtu minn hemm. Għedtlu min u Mulej, għedtlu llejla b'xedaq ta' ħmar ħa tinqeda. Għedtlu imma inħalli f'idejk biex twassal il-kelma tiegħek lil min se jiġi jisma' din l-ewwel laqgħa. Hekk ejjew inħallu dal-ħin tat-talb. Titilfuhx il-ħin tat-talb hekk jekk għandkom opportunità li tqattgħu ftit ħin quddiem Ġesù sagramentat, anke jekk ma tgħid xejn. Hu jħares lejk u int tħares lejh. Hu jiggustak u int tiggustah. Ħallih ħa jidħol fil-qalb tiegħek u jgħinek tkompli tħares lejh. Ek, il-ħin tat-talb huwa bħal meta it-tabib jgħidlek għandek bżonn dawn il-vitamini. Għandek bżonn dal-vitamini għax għandek id-dem baxx. U inti toħodhom għax temmen li jekk ħatiħu dal-vitamini, id-dem mhux sa jibqa' baxx. U l-istess l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija l-vitamini li għandna bżonn, it-talb huwa l-Ewkaristija u l-Ewkaristija huma il-vitamini li għandna bżonn biex aħna nissaħħu fit-tama tagħna. Hekk ma ninsewx jgħidilna Kristu li jekk Alla jieħu ħsieb it-tajr u l-ġilji, kemm iżjed jieħu ħsieb il-bnedmin li huma aktar prezzjużi minnhom jien din is-sentenza tant toġobni ħanerġa' naqra. Jekk Alla jieħu ħsieb it-tajr u l-ġilji, kemm iżjed jieħu ħsieb il-bnedmin li aktar prezzjużi minnhom. Kull wieħed u waħda minna m'aħniex aktar prezzjużi mit-tajr u l-ġilji? Jiena nħobb ħafna l-fjuri u nħobb ħafna l-pjanti. M'għandix ħin ħafna magħhom imma nħobbhom ħafna għax iġibuli hekk ħafna ħafna serenità u fihom nara l-ġenituri speċjalment l-ommi wkoll li ġiet nieqsa ftit ilu u Ek, jamlu li ħafna kuraċ, il-natura ġib li ħafna sens ta' tama, u allura jekk alla jieħu ħsieb dil-fjura li għandi f'dil-pot, kemm iżjed ħajieħu ħsieb lili li forsi illum jiena ersaqt lejh. U forsi għada jiena nsejtu. Forsi llum għax għandi bżonnu jiena ġrejt ħalli jgħini. U forsi għada insejt ngħidlu grazzi mulej. Ma ninsewx is-sentenza ta' Dun Ġorġ u vera grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ommi qabel ma noħorġu għall-iskola kienet tgħidilna ejduha kuljum din, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Eh, grazzi Sinjur Alla li qed ittini t-tama li qed ittini nies li jħobbuni biex jien nibqa' miexja. Hekk Alla jħobbna individwalment kif aħna, bil-bagalja li għandna. Hekk it-tama tagħna f'Alla se tgħinna nibqgħu nħarsu lejh u nafdawh fil-mixja tal-ħajja tagħna. Il-Papa Franġisku fil-ktieb tiegħu I am Asking in the Name of God jgħid dan il-kliem, I am a Christian and I like to say I have hope. I have hope. Nispera li kull waħda minna din wara din is-session tal-lum, din laqa tal-lum, nejduha I have hope, jiena għandi t-tama. Għax it-tama setejna nibqgħu nħarsu l-qoddim u nibqgħu mexjin. Hekk il-fidi tan-nisrani hija bbażata fuq it-tama. It-tama li ġġib il-ferħ u l-paċi. Hekk fl-ittra li Romani jgħidilna u Alla tat-tama jimlikom bħul ferħ u sliem fil-fidi tagħkom biex toktru fikom it-tama bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Ek, il-mulej jgħidilna għamlu l-ħila u qalbku qalbkom intom kollha li tittamaw fil-mulej. Ek it-tama tejna nġorru toqol li żgur qatt ma konna nobsru li nġorru. Naħsbu ftit ġieli jgħaddi żmien u tgħid jien kif għextu dak iż-żmien. Jiena din għidha ħafna fuq innifsi. Dal-aħħar tmien snin kelli sew il-mami u sew il-pa li kienu morda ħafna. U meta kont qed nirrifletti jekk fuq din il-laqa tal-lum nibda ngħid meta kelli l-mami, meta kelli l-padu ħaj diħelu ħireċ l-isptar u l-mami marida bid-dimensja wkoll. Kif kont inlaħħaq? Ma jfissirx li ma kontx ngħejjata, ma jfissirx li ma kontx naqta' qalbi. Imma niftakarni ħirġa mill-isptar, nirkeb il-karozza u min jaf kemm il-darba kont ngħidlu Sinjur Alla għandi bżonnok għal ma nafx kemm il-darba. Għax ġieli ma, ġieli ma tkun qed tara xejn ħlief dlam, għax aħna bnedmin. Imma illum ngħid wara daw l-esperjenzi li jien għaddejt minnhom. Ek, żgur li hija tama li tgħinek iġġorda t-toqol li qas tifhem dak iż-żmien qas tkun qed tirrealizza. Ekku ħanejdilkom kemm hija pożittiva t-tama. Kien hemm żewġ pazjenti ġol isptar Wieħed kien ħdej it-tieqa u l-ieħor kien ħdej imma mhux ħdej it-tieqa. It-tnej ma kienux jinżlu mis-sodda. U dak li kien fejn it-tieqa kien ħafna pożittiv. U li ieħor li kien fis-sodda l-oħra kien dejjem jeqret. U dak li kien fej it-tieqa Filgħodu kien jgħidlu bonġu lil ta' ħdejh. Kien jgħidlu, Temp sabiħ ġej illum. Ara dawk it-tfal! Sejrin l-iskola u kemm jidhru ħerqanin. Il-lami, ara dik ir-roundabout għax ħadu ħsiebha kemm fiha fjuri. U kien dejjem jirrakonta. X'qed jara minn ġottieqa kien jgħidu. U l-ieħor kemm xejn ma kienx jgħira għalih, kien jgħid iwa mela dan klif pożittiv ma jgħidx. U għadda żmien u dar raġel ta' fejn it-tieqa ġinieqes miet. U raġel l-ieħor Alla lin-ners. Alla jimporta, Alla jien nixtieq nibdel is-sodda. Alla nixtieq inkun fis-sodda ta' fejn kien il-pazjent l-ieħor. Daqskemm jara affarijiet sbieħ minn dik it-tieqa. U dik baqgħet tħares lejh. Qaltlu, X'inhu? Qaltlu inti taf li minn ġo dik it-tieqa ħlief xaft, fondoq, fond, ma kienx hemm? Qaltlu għax dak il-pazjent għad li ma kien qed jara xejn, imma kien dejjem jittama. U dik it-tama kienet iżommu pożittiv u mhux iżommu pożittiv biss, kien qed iżomm lilek b'xi mod tħares pożittiv. Għaltlu dik hija t-tama. Hekk kien jagħmel sieħbek. Ma kien qed jara xejn għaliex it-tieqa xaft kien hemm. imma kien jimmaġina ħafna. Kellu tama qawwija. Hija storja b'talima u vera. Jien nibda minni l-ewwel waħda. Kemm jiena pożittiva fil-ħajja tiegħi? Kemm nipprova nkun pożittiva minn ix qed ngħid li ma jkollniex mumenti diffiċli ta' Imma kemm qed nipprova jiena mill-esperjenzi tal-ħajja nirrifletti fuq x'irid jgħidli l-Mulej? Kemm jiena qed nipprova mill-esperjenzi tal-ħajja inħares il-qudiem U ngħid, di l-mulej qed jaddini minna xirid li l-ġid. Qed ninnota li qed jagħmlu li sinjal li dal-waqt sar il-ħin. U allura xtaqt li nispiċċa din il-laqa tiegħi tal-lum billi Inżbilkom din is-sentenza li qiegħda fil-Iżajija, fil-ktib ta' Iżajija. Jiena inqaxtek fuq il-pala ta' jdejja. Kull waħda minna hija minquxa fil-pala ta' jdejn Ġesu. Immaġinaw, kull waħda minna li għaw, kull wieħed minna li għaw hawnhekk, kull wieħed u waħda minna li għaw hawnhekk. Aħna l-koll uniċi għal Alla. Aħna l-koll speċjali għal Alla. Aħna l-koll maħbubin kif aħna għal Alla. Jista' jkun li hawn min jgħid, imma jiena mtaqlata jew imtaqqal. Alla jħobbok kif int. Alla qed jgħidlek, tibżax. Jien qed nieħu ħsiebek. Jiena nqaxtek fuq il-pala ta' jdejja ta' tant kemm imħobbok. Taqtax qalbek. U dan il-kliem nixtieq nispiċċa din il-laqa tal-lum billi naqra din is-sentenza hekk minn San Pawl li tgħid min se jifridna mill-imħabba ta' Alla? taħbit, dwejjaq, persekuzzjoni, ġuħ, tiġrib, la l-mewt, la l-ħajja, la żmien li ġej u ta' issa ebda ħlejqa ma tista' qatt tifridna mill-imħabba ta' Alla li dehret fi Kristu Ġesù Sidna. Hekk Nirringrazzjaw lil Alla li jagħtina l-kelma t'Alla li tgħinna biex il-fjamma tat-tama inħalluha mixewla. Nawgura lilkom ilkoll it-tama fil-Mulej, ħarsu lejh, tħallux l-Ewkaristija, il għaliex Dun Ġorġ kien jgħid ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Jekk jien m'imnix mimlija b'Alla, kif nista' nagħti lil Alla? Il-paċi magħkom.